Mahse thil mak nia an sawi belchian dawl lo ve tak tak te pawh a tam ve viau tho mai. Tun tuma kan han tarlan leh tur erawh hi chu thil mak zingah pawh belchian ngam, amaherawh chu an mak danglamna hi engtik lai pawh a hmuh tur awm lo, engemaw changa mak danglam taka awm thin te an ni dawn a ni. Sailing Stones, Death Valley, California a hmun ro tak pakhat a awm lungte chu thla si khawvaw vang lai tak, December leh January thla chho hian zan lama tuma khawi chet leh tih chet ni si loin anmahniin thui tak tak an lo tawlhsawn ve thin tlat mai. Hetia heng lungte anmahnia awm hmun an lo sawn thei tlat mai hi mithiamte chuan a ngaihna an hre lo viau thin mai a. Kum sangkhat zakua chho atang daih tawh khan engvanga hetia heng lungte hi lo awm sawn thei mai nge an nih tih hi an lo zir an lo zir tawh a. Scientific taka hrilhfiah na nei lo mah se, mithiamte rindan chuan thlasik thli thaw vuk vuk mai fifty miles per hour laia chakte chuan tui chhe te te rawn kengin heng lai hmun ro takah hian an rawn chhek hawl ang a. Chung tui hnawm chip chep te chu khawvua chuan zan lamah a hmet khang anga lung te chu vur chunga awm ang an lo ni tawh dawn avangin awlsam takin an tawlh che thei tawh dawn a, chu chu thli han thaw velin a chhem kal thei ta thin a ni ang an ti a ni. Hetianga helai hmuna lungte zan lama an lo vak sawn daih mai zel hi December ni sawmhnih pakhat sang ni sawm pathuma Richard Norris leh James Norris ten mitngeia an finfia hma kha chuan thil mak, mystery, sawi a sawi a ni thin a ni. Lake Abraham, Alberta, Canada a awm Lake Abraham hi artificial lake niin Alberta tuikhua lian ber a ni a, kum sanghacha kual sawm sarih pahnia an khuah kha a ni. He dil pawh hi mak tak maiin thlasik nat vang lai tak December leh January thlaah hian dil tui chu nasa takin a phuan thin a. Heti hun lai hi chuan khualzin ten an tlo nasa thinin a mawi thin em avangin photographer te pawhin an pan khawm nasa thin hle a ni. Hetianga he dil tui thlasik laia a lo phawn chiam thin chhan hi mithiamte rindan chuan dil mawnga awm hnim te chuan methane gas an ti chhuak a, Chung methane gas te chuan bubble siamin chung lama an lo chho chu tui chung lang lo khang bawk si chuan a lo dang si a, tichuan tui fim kuk maiah chuan mawi takin a lo lang ta mai a ni. Flowering Desert, Khawvela hmun ro ber mai te zinga pakhat, Chile rama Atacama thlahlera hmun pakhat chu a danglam hle a. Kum nga atanga kum sarih dan velah hian he thla leh ro tak maia pangpar chi tam tak Rannungte leh Sava ten an lo putkhawm lo inphum chu ruah bohawk rawn sur chuan rawn nanin chawp leh chilhin zan hnih khat lekah an rawn tiak sup sup a, an par nghal ta chuai mai thin a ni. Heng pangpar te hi species zahnih bawr vel an ni a. Kum nga atanga kum sarih dan ah hetiang hian a thlen tlangpui laiin kum sanghnih sawm panga a a thlen hnu kum hnih lekah kum sanghnih sawm pasarih khan a thleng leh tlat mai a, hei hi a thlen hnu hnun ber a ni ta rih a. A dan pangai ang a nih chuan sanghnih sawm hnih pahnih atanga sanghnih sawm hnih pali inkar chho ah chuan a rawn thleng leh tur a ngaih a ni. Hetianga thla ler hmun ro lutuk Chawp leh chil a zan hnih khat lek a pangpar huan mawi em em mai leh zau lutuk mai a lo chang thut mai hi thil mak tak chu a ni ve awm e. Cano Cristales River, Colombia Lama kha rena Colombia-a Cano Cristales lui chu October leh November thla chho vel hian rawng chi hrang hrang, a eng, a hring, a sen leh bawkbawn rawng te hian mawi tak maiin a inpawlh chiai ta mai thin a. Tuifim kak maiah chuan chiang takin heng a lan dan rawng mawi tak te hi a hmuh theih vek avangin a mawi ropui dangdai hle a ni. He a lan dan mawi tak avang hian River of Five Colours tih te, Liquid Rainbow tih te in he lui hi an sawi thin nghe nghe a ni. A chang phei chuan heng rawng bakah hian a paw eng, a sen dang, Serthlum rawng leh a sen uk tak khaih mai te pawhin a inpawlh bawk thin thu bbc chuan a tarlang bawk. October leh November thla chho velah lo chuan hetiang hian hun dangah he lui hi a awm ngai chuang lo a ni. Algae World News-in a sawi dan chuan he lui chhunga hnim chi khat Macharenia clavigera plant an tih Hnim sensitive deuh mai avanga hetia rawng hrang hrang rawn pu thei hi a ni a, heng hnim te hi pat ek lam chi chu an ni chiah lo. Khaw thiang tak hnuaia hni sen sa val val mai chuan heng tui chhunga hnim awm te hi a han chhun khan tui chim chin water level a tawk chiah lo ni bawk sia rawng hrang hrang mawi takin a lo lang chhuak ta thin a ni. Fire Fall, California, Khawvelah hian tuikhawh thla ropui tak tak leh hmuhnawm tak tak hi a tam em em mai a. Tun tuma kan han sawi tur erawh hi chu tuikhawh thla ropui tak chu ni ve lem lo mahse a lan dan avanga mawi dangdai em em mai a ni ve thung a ni. California a Yosemite Forest a awm Horsdale Falls an tih hi Fitz Sanghnihza sawmthum Meter zaruk sawm nga a sang niin he tui khawh thla sang tak mai hi a mak danglamna em em chu. Vur sur si seng seng mai, warm temperature avanga lo tui ta chu angul dik tak maia tlai ni tla turin a han chhun chuan mei alh sen huam mai, inkhawh thla zur zur ang hian a lang ta thin a. Hetianga a lan dan avang hian mei khawh thla, fire fall, tite pawhin an sawi bawk thin a ni. Hetiang hian kum tin February thla Laihawl atanga thla tawp lam thlengin a awm thin a, hun danga erawh chuan a awm ngai chuang lo thung. He fire fall thla la hmasa bertu chu Ansela Dams niin Sanghaza Kual Sawmlia a lak a ni a, mahse photographer Galen Rowell-a'n National Geography tana Sanghaza Kual Sawm sarih pathuma he fire fall thla a lak atang khan khawvel hriatah helai hmun mawina hi a lo lar chho ta a ni. Land of Midnight Sun, Tha Lai ni rei lai kan ti a te hian hmar tawp lam, Arctic Circle leh chhim tawp lam, Antarctic Circle, lamah chuan ni hian tlak liamna tur a lo nei ve miah lo mai hi a lo ni a. Lalmanga nu phei chu awm ve ngat se, lawmrawi ni atan a it ngawt ta ve ang. Norway ram hi Arctic Circle a awm a ni avangin, keini lama ni rei zual hun June thla atanga August thla anga te hian ni lum hi an dawng tha ve deuh a, mahse khawvel hmun tam zawkin zanlai hun kan hman mek lai pawh hian Norway hmar lama awm hmun thenkhat Bodo, Lofoten Island, Tromso, Hammerfest, Nordkapp leh Svalbard ah te chuan kawl kil ah hian ni a her kual vel mai mai a, a tla ve thei lo a ni. Zanlai ah pawh ni an hmu reng mai a nih chu. Hetianga a awmna chhan hi nipui lai hian kan lei a axis a vir hi thleh awn deuhin a awm tlat a, chuvangin chhim tawp lam Antarctic Circle leh hmar tawp lam Arctic Circle chuan ni awmna lam chu an nger ta reng mai a, chuvangin ni a liam ve thei ta thin lo a ni. Climbing Gods of Morocco, Ke lam chi hian kham pang leh thing sang lem lo te an lawn hnehsawh ve thei viau mai a, mahse a zawnga za chuan thingkungah an lawn ngai lo a ni. Morocco ram chhim thlang lam chauh a awm thin thing chi khat Argan Tree an ti, Arganasia spinosa, rah hun, June, thla a lo thlen hi chuan kel te hi an awm mai mai thei ta thin lo va. a rah hi an duh em avangin a kung hmawr thleng thlengin an lawn bawr ṭuih mai ṭhin a ni. A rah bawr ṭhatnaah phei chuan kung khata kel sawm rual lai te an lawn ve ṭhin. Thil mak sawi a han sawi hluai tham phei chu ni lo mah se, an thei ei tur loa thingkunga kel rual a han lawn fur mai hi a hmuhnawm dangdai ve thei viau awm e.